Gudden Owend bei Dikrich TV. Den Ouschtermaart, dat ass de groussen traditionelle Rendez-vous vum Syndicat d'initiative Eng Woch virun Ouschterdag 2026 awer gouf innovéiert a war villes anescht, ugefaange mat dem Handwierkermaart hei an der Aler Kierch. Um Weekend virun Ouschtere suergt den Ouschtermaart zu Dikrech scho ganz laang fir Animatioun am Stadkär. Soubal d'Firdref net gutt ass, bleiwen der dacks vill aus. Dat war déi Kéier anescht. Net nëmmen hunn 2026 vill méi Stänn an eng schéin Ouschterdeko gelackelt, och gouf et eng éischte Kéier d'Geleenheet, an der aler Kierch am Dréchene e puer flott Akeef ze maachen, wéi zum Beispill op dësem originelle Stand mat artisanale Filzkleeder vun enger Konschthandwierkerin aus Däitschland.

Die Ideen, das kann man nicht lernen, das muss muss vun Herz kommen. Virun iwwer 15 Joer war de Roberto schonn emol um Ouschtermaart. Well et ze wäit ze fuere war, huet hien domat opgehal. Elo awer huet hien Dikrech op en Neits entdeckt. Vläicht kann een hie jo lo nees méi dacks erëmgesinn. Dës Koppel vun Dikrech iwwerdeems war eng éischte Kéier um leschte Chrëschtmaart. Do huet et hinnen esou gutt gefall, dat si direkt zréckkomm sinn. Mir maachen Saache mam Laser, mam Holz oder Sublimatiounsaachen, Taassen personalisiert. Da hunn ech vill Commanden, datt Leit mat hire Biller kommen, déi si dann op Taassen wolle maachen oder aner Saachen fir Leit, déi verstuerwen sinn. Schön Biller mat Spigel drop laseren, also verschidden Saachen. An Dir gitt iwwerall op d'Mäert ronderëm? Nee, just bis e Moment op Dikrech. Mir wunnen hei zu Dikrech un, hu ech gesot, dat passt gutt, well mer hei e bësse Can maachen. An Dir sidd ënnerdaach hei? Dat ass mar flott.
E Chrëschtdag hu mer dobausse gestanen, an elo ass et gutt bei deem Wieder hei bannen ze stinn. Oder awer déi Dikrecher Kënschtlerin Josée Gorges, déi soss ëmmer huet mussen dobaussen ausstellen, Si ass besonnesch happy. Tatsächlech, et ass wierklech dëst Jar ee Bonus fir eis, fir an där schénger aler Kierch ze sënn an da mat Biller, bon bei dësen Temperaturen oder Reen dobaussen ass et natierlech mat Biller elo net esou gutt dobaussen, mee et ass wierklech ee Bonus an ech soen enka Merci. Déi Kéier war awer och extra un d'Kanner geduecht gi mat engem klengen Déierepark an der Stad, awer och enger flotter Ouschtereeërsich am Park an am Zentrum, déi d'Gemeng organiséiert hat. Eng vun de Statiounen vun der Ouschtereeërsich war am Kulturhaus. Do hate si schonn e klenge Marsch duerch de Park a bis an d'Stad ran hannert sech. waren awer nach ëmmer voller Begeeschterung. Genee sou begeeschtert vun der EASIG waren awer och d'Elteren, besonnesch d'Pappen. Et ass ëmmer flott, wann eppes fir Kanner organiséiert gëtt an da kann ee bëssen ronderëm goen, d'Stad nach eng Kéier e bëssen nei entdecken an jo, et ass eppes lass, jo. Fir d'Ouschter Eeër sichen ze kommen. Si si beschäftegt, si sinn och e bëssen opgedréint. Mee si hunn sech och op den Dag hei wierklech gefreet. An Dir hutt dee ganzen Tour och gemaach? Mir waren elo zu Dikrech am Park bei der Gemeng a si elo e bëssen duerch d'Groussgaass gaang. A mir haten hei elo den heite Parcours ausgesicht. Et ass wierklech eng ganz flott Saach an eng super Initiativ vun der Gemeng. Dësem Ouschtermaart war deemno wierklech fir jiddereen eppes dobäi, fir ze kucken, fir ze kafen a fir ze schmaachen. De Weekend virum Ouschtermaart, do gouf awer och erëm grouss Botz laanscht d'Sauer an duerch Dikrech ofgehalen, op déi nohalteg. D'Enquêteskommissioun jo well invitéiert. De grousse Succès vum lescht Joer konnt zwar net méi grad erreecht ginn, trotzdem schéint och dësen Event fir vill Leit ewell e wichtege Rendez-vous an hirem Kalenner ze sinn.
Den 21 Mäerz sinn rem vill motivéiert Leit dem Opruff vun der Nohaltegkeetskommissioun fir d'Groussbotz nokomm, an hu sech beim Restaurant Al Schwemm getraff. Mee net nëmmen zu Dikrech hu sech Leit zesummegedo, och an deenen aneren dräi Nordstadgemengen stoung dee Moien d'Naturbotz um Programm. Jo, mä mir als Nohaltegkeetskommissioun haten eigentlech Kontakt gesicht mat deenen aner dräi Kommissioune vu Schieren, Ierpeldeng an Ettelbréck, fir iwwer aner Projeten, déi mer elo dëst Joer oder d'nächst Joer wëllen nach realiséieren, zesummen um Niveau vun der Nordstad. An dunn ass d'Thema Grouss Botz eigentlech mat op den Ordre du jour komm. wou ech dann deenen aner Kommissioune proposéiert hunn, si solle mol an hire Gemengen kucken, ob dat méiglech wier, fir dat zesummen ze organiséieren. An do ass ee ganz positive Feedback direkt komm. An duerfir hu mer haut, den 21 Mäerz, elo dann eigentlech eng Nordstad-Botz, wou mer wierklech véier Gemengen a warscheinlech herno mat plus minus 200 Leit engagéiert hunn oder mobil hunn, mobiliséiert hunn eigentlech, fir dann ganz Nordstad ze botzen. No engem gudde Fairtrade Croissant a Kaffi hu sech d'Gruppe mat frësch getankter Energie dunn op de Wee gemaach. Mir hunn eis dobäi deem Grupp ugeschloss, dee fir d'Botz laanscht d'Sauer zoustänneg ass a sinn dobäi op kënneg Gesiichter getraff. On est revenu déjà parce que l'année dernière ça avait été très sympa ensuite parce que c'est aussi un acte citoyen et participer à la vie de la ville de Diekirch et avoir des occasions comme ça c'est très agréable et en plus on est en groupe, on rencontre du monde. Et c'est parfaitement bien organisé. Anscheinend soll d'Rei laangscht der Sauer an esou an deem Beräich ëmmer méi propper si wéi elo an der Stad selwer. Mee bon, ech mengen d'Gemeng mécht seng Aarbecht awer ganz gutt an et ass awer, et ass awer ëmmer ganz schéi propper an der Stad. Hey Joyanne, kuck wat ech fonnt hunn! Wat e Wow! Och vill vun de méi jonken Dikreger Awunner hu mir fläisseg mat hiren Zaange botze gesinn. Vu verschiddenen ass souguer d'Initiativ komm, hei mat der Famill deelzehuelen.
Wat och schéin hei an dëser Geschicht ass, ass, dass den Jojen d'Initiativ am Fong geholl huet a mech gefrot huet, Hei kënne mer do matmaachen? Dat heescht, hei ass et souguer ëmgedréint gewiescht. Hien huet mer dee richtege Beispill gewisen an dann ze gesinn, dass eng ganz Ekipp Motivéiert ass. De Knascht wech ze maachen ass natierlech gutt fir eis kleng Kanner. Ech wollt d'Stad sou propper man, well et war vill Knascht, et ass ëmmer vill Knascht do, mee elo ass net sou vill Knascht do. Et freet mech och, mee ech man awer nach weider. Ech fille mech da gutt. Well een dann d'Natur botzt. Och deene méi erfuerene Naturbotzer ass et wichteg d'Kanner mat anzebannen an ze sensibiliséieren. D'Nohaltegkeetskommissioun hutt dohier zesumme mat e puer Klassen aus der Grondschoul dëst Joer fir d'zweete Kéier erëm eng Botz Freides virum Haaptevent organiséiert. Gëschter ware 4 Klassen derbäi aus dem Cycle 4 zwee, 56 Kanner. Si hate 4 Tier, dat war eng um Däibelselter, eng op der Holdert, Engem Fitnesspark do uewen an am Floss ass och nach eng Klass erofgaang an déi Kanner sinn natierlech begeeschtert fir kënne matzegoen. An ech mengen och do muss mer usëtzen. Mir mussen déi Jugendlech sensibiliséieren, datt se wierklech näischt méi solle wechgeheien. An et ass do mengen ech wou mer am meeschten erreechen. Gutt gefëllten Tute stapele sech op de Weeër a gi lues a lues vun der Ekipp vum technesche Service agesammelt. Mir sinn awer elo gespaant wat déi fläisseg Gruppen esou op hiren Tier fonnt hunn. An wéi et hinnen ergaangen ass. Sinn immens vill Zigarettestëmp iwwerall, wierklech. Wann een déi bis ufänkt ze sammelen, da gëtt een ni fäerdeg. An de Wee zitt sech einfach. Et brauch een einfach Zäit, bis een alles opgesammelt huet, Plastik, Fläschen, Jughurten, Läffelen, wat hunn ech alles fonnt, Medikamenter souguer. Also ech hu vill fonnt an herno spiert een dat an de Been an an der Hand mat der Zaang.
Fënnt een natierlech och ëmmer méi grouss Saachen. Gëschter hunn d'Kanner zum Beispill ee Schaf fonnt, e ganze Schaf. Mir fannen ëmmer Pneuen, déi d'Leit an d'Natur geheien. An et ass schonn erschreckend, datt mer a leschter Zäit och ganz vill esou Kanisteren, esou Kanistere fanne wou Helium dran ass. An ech mengen, datt déi Jugendlech dat souguer inhaléieren deeleweis. An ech mengen, datt een genau op déi do Phänomene e bësse muss oppassen an Zukunft. No dësem wierklech produktive Moien huet d'Gemeng dann och op ee gemeinsamt Mëttegiessen agelueden. D'Grouss Botz huet schliisslech nieft dem Haaptzil, eis Stad propper ze halen a fir d'Fréijoer ze verschéineren, och ee sozialen Aspekt a bréngt d'Awunner vun Dikrech ronderëm eng gutt Dot bäieneen. Mir ware lescht Joer schonn derbäi. Et huet eis Spaass gemaach. Et ass natierlech eng gutt Saach fir d'Natur, fir d'Ëmwelt. Mee et ass awer och schéin a cool, hei bei de Leit ze sinn, e bëssen zesummen ze sëtzen, eppes z'iessen, eppes ze drénken. Natierlech och mat Leit, déi een ni gesäit oder ni gesinn huet. An jo, et ass ëmmer, mir haten ëmmer Chance mam Wieder bis elo, dofir ass et ëmmer. Flott a cool an jo ech mengen nächste si mer och rem dobäi.
Sportler a Sportlerinnen déi bei Kompetitioune matmaache ginn natierlech alles fir ze wannen. Wann dat geléngt a wa si dann och nach fir hir Verdéngschter ausgezeechent ginn, ass d'Freed natierlech ëmsou méi grouss. Bei der Sportleréierung 2026 gouf et deemno nëmme glécklech Gesiichter. Eng 100 Sportler a Sportlerinne waren de 25 Mäerz an d'Seraya invitéiert fir geéiert ze ginn. Leider konnten nëmmen déi wéinegst dobäi sinn, schliisslech musse si haart fir déi Resultater trainéieren.

Ech muss soen, et huet vill Disziplin gefuerdert, well ech och oft zäitweis net sou vill Motivatioun hat. An hätt ech do awer all Kéiers elo gesot, nee ech zéien den Training elo net duerch, dann wär ech op alle Fall net an där Leescht, also an dem Zoustand gewiescht awer nach déi Leeschungen ze bréngen. An ech muss awer och soen, dass ech mëttlerweil awer. net méi grad esou ambitionéis sinn, dowéinst dat wëll ech och net méi esou dozou soen, well ech elo net méi am Sportlycée sinn, awer trotzdem nach gäre Sport maachen, mee jo. Egal wéi, Gratulatiounen fir dës formidabel Leeschtung!
Merci. Och de Nordstad Turnveräin huet 2024, 25 eng Partie Titele bei der Jugend krut, Woubäi besonnesch dat klengt Yves Simon fir Opmierksamkeet gesuergt huet, hatt gouf Champion individuel bei de Mini. Bei den Erwuessenentitelen iwwerdeems stécht natierlech eng Persoun beim Celtic ervir, d'Vera Bertemes-Hoffmann mat 4 Titelen am Lafen. Awer och dat jonkt Joana Granger, dat nieft 5 Jugendtitelen am Wäitsprong an Hindernislaf och nach bei de Seniore geglänzt huet. Bei den Ekippe-Championen konnt och de Celtic vill Gewënnerplaze fir sech erstiechen. Am Staffellaf an am Champion Interclub, wou gläich 5 Ekippen ausgezeechent goufen. De Sportskoordinator vum Celtic huet d'Tropheeën entgéint geholl. Mir haten eben d'Chance, dass mer déi lescht Joren, ausser elo d'lescht Joer, Bei de Meedercher Akees gewonnen hunn. Ënner anerem si och dann verschidde Vertrieder hei. Jo, mir schaffe ganz vill fir d'Jugend. Mir probéieren do eis Bescht ze maachen an dat gesäit een och momentan. Majo, nach vill Erfolleg fir d'Zukunft. Merci. Nieft dem Celtic si bei den Ekippen awer och den Chef Handball an den Chef Volleyball ervirgestach. Si goufen 2024 25 Beachhandball-Champion. respektiv Beachvolleyball-Champion. Den Chef Handball gouf doriwwer eraus bei den Dammen och nach Champion an der Promotioun. Net manner wichteg awer sinn natierlech och d'Leeschtunge vun de Benevollen a Méritanten. Hei goufen engersäits de Fränk Link an den Pit Dahm vum Chef Handball ausgezeechent fir 30 respektiv 20 Joer Asaz als Spiller, Trainer an hir Aarbecht am Comité.

An schon nun huet sech awer munches geännert an all den Joren. Jo, do huet sech vill geännert an also den Futtball ass ëmmer, d'Laftester ginn ëmmer méi schwéier, iwwerall ass de Fernseher derbäi, d'Kameraen derbäi, d'Zeitungen, de Radio, alles, et ass alles e bësse méi, jo. Mee de Spaass geet Iech net verluer? De Spaass geet mer nach net verluer, ne, ech peile nach déi 2000 Matcher un. Super, villmools Merci a bonne Chance! Merci. Net ze iwwertreffen war awer och d'Leeschtung vum Roby Moes, dee fir. 65 Joer Arbitter ausgezeechent gouf. Mäi Brudder, deen ass verletzt ginn den éischte Match wou e gespillt huet, a mäi Papp war mat dobäi. Du sot mäi Papp, Weess wéi et ass, du gees net Futtball spillen. Boss, Gutt. An ech hat e puer Kolleegen, déi en Instrukt, Arbitter waren. Du huet ee gesot, So, du kanns fir Arbitter goen. A du bass geckeg, dach maach et. An esou sinn ech da bei d'Arbittere komm. An ëmmer lues a lues d'Hab op, ëmmer dat Schéinst vum Schéinsten, zwar net ëmmer ganz schéi, mee et war awer schéin. Elo sinn ech a Pensioun, elo sinn ech a Pensioun, 65 Joer geet duer. Nee, de Moment net. Ech muss dat éierlech soen, ech ginn nach heiansdo mat menge Kolleegen elo kucken, da ginn ech hinne séier Bonjour soen a fort sinn ech. Bah, ech kucken dann de Match, mee awer et ass net, datt ech elo Op eng Manéier muss ech soen, de richtege Punkt fir opzehalen. Well et gëtt ëmmer méi schwéier, et gëtt net méi méi liicht. Ech soen Iech villmools Merci an ech mengen, dat huet e grousse Bravo verdéngt. Als grousse Gewënnerclub vum Owend geet awer ouni Zweifel de Celtic Dikrech ervir. Mat iwwer 50 Titelen krut de Veräin dann och d'Challenge Trophée vum Syndicat d'Initiative, eng Éierung, déi ëmmer un e besonnesch verdéngschtvolle Club geet. Zanter 2018 hat d'Entente vun de Sportsveräiner ESSD keng Sportleréierung méi organiséiert, well fir d'éischt d'Pandemie an dunn den Doud vum Aly Dörfel dotëscht komm waren. Déi Kéier gouf et net nëmmen e musikaleschen Encadrement, mee och nach eppes Gutts z'iessen. Dës Éierung dierft deemno jidderengem a beschter Erënnerung bleiwen. Besonnesch awer natierlech deene jonke Sportler. Ech fannen et ganz cool éischt Plaz ze ginn am B an ech si frou iwwert meng Leeschtung. An och den Owend hei geéiert ze ginn, ech mengen dat ass jo awer bestëmmt och eppes. Jo dat ass schön, dass ech hat war schonn dräi mol derbäi an ech si frou ëmmer erëm derbäi ze sinn. Also egal wéi ass et ass ëmmer méi wichteg fir déi Jonk well déi sech nach méi gehéiert fillen. Ech mengen, et ass schued, datt eng ganz Partie Leit net kënne kommen oder net wëlle kommen, mee et ass schonn immens wichteg, datt déi Leeschtungen awer honoréiert ginn, well do wéi net vergeessen, wéi vill Benevolat do hannendru stécht a wéi vill Engagement vun all deene Sportler. An dat ass schonn immens vill Aarbecht an da soll dat och vun der Gesellschaft geéiert ginn. D'nächst Joer un dann awer soll d'Sportleréierung op Nordstadniveau ausgedroe ginn. D'Event kéint also Nëmmen nach méi schéi ginn. Et ass nëmme méi annerhalleft Joer bis feststeet, wéi et mat der Nordstadfusioun virugeet. Am Hannergrond gëtt dann och fläisseg op de Referendum higeschafft. Dee soll am Hierscht 2027 an alle véier Gemengen ofgehale ginn. Mir hunn duerfir emol eng kleng Bestandsopnam gemaach, wat elo déi nächst Etappe sinn, an dobäi och d'Leit op der Strooss gefrot, wéi si zur Nordstad agestallt sinn. Et ass net méi wäit bis zum Referendum iwwer d'Nordstadfusioun. An dach ass d'Timeline laang, gëtt et nach genuch ëmzesetzen? Am Nordstadsyndikat maache se sech op alle Fall scho laang vill Gedanken a gëtt elo d'Kommunikatioun en vue vum Referendum virugedriwwen. Am Mäerz zum Beispill hunn d'Awunner aus de véier Nordstadgemengen eng Broschür heemgeschéckt krut, wou si gewise kréien, wéi si sech am beschte bedeelege kënnen. Mir haten d'Leit kuerz virdrun an Dikrech spontan op der Strooss gefrot, wéi si zur Nordstad agestallt sinn, respektiv sech informéiert fillen. Net jiddereen war dobäi au courant, wat leeft.
Pardon, mee ech kenne mech guer net domat aus. Ech weess net, wat d'Nowierkungen dovu sinn. Einfach esou muss een also méi. Wësse wat wat et begräift, wat ass eng Nordstad? Jo, also ech fannen et huet sech schonn eppes gedoen. Ech denken elo mat där ganzer Story do vu Bettenduerf hu mer awer méi Leit déi och méi aktiv iwwer dat Thema nodenken an och soen, mir hunn sech awer scho geplot a souvill Versammlungen a souvill Saachen awer schonn op d'Bee gestallt a mir mussen zesummenhalen an ech denken,

Mais non, s'il personne ne pas faire rien, rien que va changer, hein! Effektiv hunn d'Bierger scho méi laang d'Méiglechkeet, aktiv un der Nordstadfusioun matzeschaffen. Zanter 2021 am Kader vun engem Biergerbäirot an elo zanter kuerzem och am Kader vun engem eegenen Internetsite, wou d'Bierger kënnen hir Ideeë mat abréngen. De Bierger kann sech konkret fir d'Allréicht och informéieren, dat heescht also selbstänneg informéieren. Dat heescht, e kann op den Internetsite kucke goen. Mir elo ee ganz neien, deen ass elo am Mäerz elo online gaang. Mir hunn awer och eng Plattform, déi heescht meng.nordstad.lu. Do kënne se wierklech hir Ideeën an awer och ee Froebou ausfëllen, wou mer nach eng Kéier wichteg Informatioune kréichte vun de Bierger, fir mat an een Dokument anzeschaffen. Dann zousätzlech dozou hu mer den Hex, dee jo véiermol d'Joer erauskënnt. Do ass och ëmmer ëmmer eng ganz Rubrik iwwer Fusiounen dran. Dat heescht, do kann een sech och informéieren. An zousätzlech wäerte mer och un all Haushalt ëmmer erëm Broschüren erausschécken, esou wéi mer dat elo am Mäerz gemaach hunn. Am Hannergrond sinn d'Gemengen hirersäits am gaangen d'Konzept Nordstad ze konkretiséieren. Um Niveau vun de Verwaltungen, wou an Aarbechtsgruppen un den zukünftege Strukture gefeilt gëtt, fest steet elo schonn op alle Fall, datt all Gemeng, hire Biergerzenter behält an een neit Verwaltungsgebai soll gebaut ginn, fir méi Servicer beieneen ze leeën an dem Bierger domat méi Qualitéit ze bidden. Dann ass et der Politik, de Gemengen och ganz wichteg, dat d'Schoulen do bleiwen, wou se sinn. Et solle keng zentral Schoule kommen, also et si sougenannte Quartéiersschoulen. Bei de Veräiner ass et och esou, dat op kee Fall ee Veräin iergendwéi zu iergendeppes soll gezwonge ginn, dat d'Veräiner sollen esou weidermaach ewéi bis elo. Et gëtt just gekuckt, dat eenheetlech Reglementer do sinn fir all d'Veräiner d'nämlech an net, dat mer do elo mat véier verschidde Situatioune fueren. Déi nei Sportskoordinateure vun der Nordstad Vera Hoffmann an Nic Hirt probéieren trotzdeem gemeinsam Sportsprojete fir d'Nordstad auszeschaffen an domat Beweegung an de Gemenge virunzebréngen. D'Nordstad huet fir si egal wéi nëmme positiv Effekter och fir de Sport. Ma aus eiser Siicht vu Sport, Beweegung ass de grousse Virdeel, datt duerch déi regional Vernetzung och de Sport dovu profitéiert. Dat heescht, et kënnt ee besser u kompetent Leit, et kann ee se besser zesummen ausbilden. Dann ass d'Offer och, datt déi besser Synergien huet, wann déi eng Gemeng, Eppes mécht an déi aner Gemeng mécht dat nämmlecht niewendrun, mécht elo net esou vill Sënn. Dat heescht, do kann een dat iergendwéi verbannen, e Konzept derhannert iwwerleeën. An dann och fir d'Infrastrukturen, datt een déi einfach méi effizient notzt. An och an der Entwécklung vun Infrastrukturen huet een do sécher och ee Virdeel. Et gëtt also Projete fir d'Nordstad. De Liewensmëttelpunkt ass een, dee mëttlerweil jidderengem bekannt ass. Och huet d'Politik eng Partie aner Nordstadprojete fir déi. Véier Gemengen ausgeschafft. Déi goufen och schonn dem Inneminister virgeluecht. Elo gëllt et ze kucken, wéi vill Suen d'Regierung hirersäits wëll investéieren, ier ee ka soen, ob et realisabel ass oder net. Doriwwer eraus gëtt et och konkret Pläng, wéi déi nei Nordstadgemeng soll politesch gefouert ginn. Dat ass eng ganz gutt Fro. Also et ass esou, datt et och eng Aarbechtsgrupp gëtt, déi heescht Décision politique. Do si Leit aus de Gemengeréit mat dran an do gi genau déi dote Froe grad opgeschafft. Do sinn och ganz konkret Iddien um Dësch. Also et ass scho gewosst, dat een a Sektione wëll wielen zum Beispill. Et ass gewosst ongeféier wéi vill Leit sollen an e Gemengerot kommen. Do ginn et nach e puer Diskussiounen mam Innenministère. Do musse mer kucken, datt mer op ee gréngen Zweig kommen. Wat ee vum Schäfferot awer scho ka soen, an dat ass och de Politiker immens wichteg, dat ass, dat mer am Schäfferot Vertrieder vun allen ale Gemenge wäerten hunn. Dat Wichtegst ass awer egal wéi de Referendum am Hierscht 2027. Ouni e Jo zur Nordstad an alle véier bedeelegte Gemenge geet näischt. Fir d'éischt muss elo och nach eng Délibération d'intention an de Gemenge gemaach ginn. De 15 Juni 26 ass de Stéchdatum. op deem d'Gemengeréit domat sollen hire Schäfferéit den definitive Feu vert ginn, fir um Referendum ze schaffen. An dann läit de Ball bei de Bierger a Biergerinnen. Duerfir solle si sech schonn elo gutt informéieren, fir am Hierscht 2027 schliisslech mat klorem Bewosstsinn driwwer ze befannen, ob d'Nordstadfusioun Realitéit gëtt oder net. Ofgesinn vun der Fusioun stécht de Begrëff Nordstad schonn elo a. Villem wat an de 4 Fusiounsgemengen ofleeft. De Nordstad Summit zum Beispill, deen zanter dësem Joer elo Nordstad Laf heescht. Mir hu fir iech nogefrot fir wat dat esou ass an och déi bescht Momenter am Bild festgehalen. De Foyer Nordstad Semi ass e begietene Lafevent. Dëst Joer war et schonn den 22. Semi, deen zu Dikrech ofgehale gouf. Déi Kéier awer mat ganz neiem Numm, obschonn sech näischt um Konzept geännert huet. Den Nordstad Semi heescht vun elo un Nordstad Laf. Den Numm hu mer geännert op Nordstad Laf, fir net nëmme elo Fokus op de Semi ze maachen, mee och Fräizäitleefer, dat si Leefer sinn fir alleguer, 5 Kilometer, 10 Kilometer oder Semi an alle Vitessen. Mir hunn natierlech och d'Championnate vun 10 Kilometer, mee trotzdeem ass et eng Course, soll natierlech de Caractère populaire sinn, dofir hu mer den Numm geännert op Nordstad Lafen.
Verschiddenes war déi Kéier trotzdeem anescht, Fir Kanner a Jugendlecher gouf et eng éischte Kéier zwee. Gratis Leef iwwer engem an zwee Kilometer a wéinst engem geplangtene Chantgen huet de Parcours musse geännert ginn. De Chantier huet um Enn guer net stattfonnt. Deen neie Plang mat méi riichter Streck ass trotzdeem bliwwen. De Leefer a Leeferinnen huet dat gefall. An net nëmmen dat.
Am Fong war en angenehm Wald, awer zimlech riicht war, mä et ass awer och gäil, dass heiansdo bësse biergop an dach en bësse biergof, dat heescht angenehm. Franchement c'était cool, il y avait une bonne organisation, un bon parcours et en plus il faisait beau donc c'était parfait pour nous. Et war wierklech ustrengend, mä et ass wierklech eng mega gutt Organisatioun gewiescht, war déck gutt gezeechent, wat och mega cool war, dass een jiddereen huet gesinn, deen méi schnell war, laanscht lafen, et war gäil. E grousse Plus sinn natierlech och déi vill Fräiwëlleg laanscht d'Streck, grad ewéi d'Supporter, déi all déi Bedeelegten ënnerstëtzen. Och bei hinnen ass d'Begeeschterung grouss gewiescht. Ma si kommen all hei laanscht, kréie bei eis eppes Klenges ze drénken an da geet et virun. Ma dat heien ass fir vill eng flott Course, déi éischt Course Semi-Marathon am Fréijar an da kënne se hei lafen, jo. Dat ass mäin Enkel, dee leeft och mat, 5 Kilometer, deen ass scho passéiert. A meng Enkelin. Ass och am Celtic, si si ganz aktiv am Celtic a mir ënnerstëtzen dat alleguer, d'ganz Famill.
Ma dat ass der Madamm hire Fils, dee matleeft, dee komme mer e bëssen ënnerstëtzen. A mir kenne relativ vill Leit hei, déi matlafen. Dofir hu mer eng flott Ambiance hei an ee schéint Evenement hei an eng schéine Parcours. Dat muss ee kucke kommen. De Nordstadlaaf 2026 war déi Course mat dem bis ewell gréissten Erfolleg zu Dikrech, 850 Participanten, dat gouf et bis ewell nach ni. Dobäi huet och nach d'Wieder matgestëmmt, schonn eleng Deel gewiescht ze si vun deem Ganze war grandios. Wann dann en plus och nach um Enn eng Medail wénkt, ass natierlech d'Kiischt um Kuch. Den Organisator vun deem Ganzen, ass op alle Fall méi wéi zefridden. Dat si méi Ursaachen. Eng, datt d'Coursen all goe hunn immens vill Zoulaf déi lescht Joren. Et gesäit een, all Course déi ass, hunn vill vill Leit um Start. Mir schaffen natierlech och jo Joren a Joren drun ëmmer e bësse puer Saachen ze verbesseren, fir datt d'Leit wëssen, datt se hei zu Dikrech eng ordentlech Course kréien. An dat weist sech elo lues a lues och un den Zuelen, déi an d'Lut ginn.
Dee selwechten Dag wéi den Nordstadlaf war am spéiden Nomëtten hei zu Dikrech och e Concert vun aussergewéinlecher Qualitéit. Am Kader vum 175. Anniversaire vum Sängerbond war hei de bekannte Chouer aus der Kathedral invitéiert, d'Maîtrise du Luxembourg. De ganze Concert

Am Kulturhaus iwwerdeems huet bis Enn Mäerz de Lëtzebuerger Joé Muñoz ausgestallt. En Artist, deem seng léif Munien an aner zockerséiss Figure bestëmmt schonn emol deem engen oder aneren opgefall sinn. Mir hunn den Artist gefrot, wat et mat senger Konscht op sech huet. Dem Joé Muñoz säi Muni-Universum léisst een dreemen. erwächt och gewëssermoossen d'Kand an engem. Alles ass verspillt, och wann d'Themen dacks déifgrënneg sinn. Virun allem huet hie keng Hemmung viru Materialien, hie moolt op Toile, Holz, Stoff, Glas, Leem. Grad esou bei de Faarwen, wou hien och net Halt mécht virun Espresso a Filterkaffi. Dem Joé Muñoz gouf d'Ausprobéieren einfach an d'Wéi geluecht. Dat war éischter ee ganz onspektakuläre Wee, soen ech emol. Ech hu schonn an der Grondschoul, als Kand, scho ganz vill gemoolt. An hunn ech déi grouss Kënschtler e bëssen nogemoolt, Miro, Pollock, Kandinsky, mee da koum ech op e Punkt, wou ech net méi weider wosst. An amplaz a Rolzen ze goen oder spillen ze goen, hunn ech mir d'Bicher vun der Konscht geholl an dann all Technike geléiert, Schattéierungen, Perspektiv, jo, fir dann herno esou e bëssen, En abstrakt Bild mol ze molen, dat wär déi éischt Phas, soen ech lo mol. Eigentlech schafft de Joé, genannt Muni, als Schoulmeeschter. Hien huet dann och schonn Muni Bicher erausbruecht, mat deene vill an der Grondschoul geschafft gëtt, huet och selwer e Muni Projet mat senge Schüler elaboréiert a seng Duechter Clara ass och scho mat him um Muni Trip ënnerwee. Mat senger Konscht wëll de Joé Drock aus dem Alldag vun de Leit huelen, Freed a Gléck vermëttelen, awer virun allem wëll hien och inspiréieren. Sou zum Beispill konnten d'Visiteuren vun der Ausstellung am Kulturhaus och selwer mat molen. An dann heiansdo ass et ganz speziell, wann ee kuckt, wéi d'Inspiratioun, déi ee gëtt, iergendwann och zeréck bäi ee kënnt. Ech gesinn, wéi vill Grondschoulen, wéi awer och Spillschoulsjofferen iwwer Meng Konscht mat hire Kanner schaffen. An da kréien ech alt heiansdo Fotoe geschéckt vun deenen hire Wierker. An da soen d'Jofferen oder also d'Léierpersonal seet dann, Hei, D'Kanner ware sou motivéiert, si hate sou Spaass, si waren inspiréiert an da gesinn ech d'Fotoen dovun an da ginn ech duerch déi Wierker och nach eemol inspiréiert. Ass am Fong schéin ze gesinn, de Kreeslaf vun der Inspiratioun. Säi bis ewell schwéierste Projet, dat war en Optrag fir e Bestattungsinstitut, wou et drop ukoum, de richtege Spagat tëscht Trauer a Liewensfreed hinzekréien. Véier Méint hunn ech gebraucht, zwee Méint dovunner kunt ech net ufänke mat molen. Well ech net wosst, wéi kann een dat dote elo sensibel genuch ugoen, datt d'Leit och net ze vill erschreckt sinn oder d'Gefill hunn, et hätt een de Geck mam Thema Doud gemaach, awer och mam Leed, awer och mat der Vergänglechkeet, wéi awer och mam Liewen. Mee déi Fra hutt schonn een oder zwee Biller vu mir, also de Patron vum Bestattungsinstitut, an hutt gesot, Ech hätt dat gäre muniméisseg an d'Leit soll erakommen a sech eenegermoossen doduerch méi wuel fillen. An dann no e puer Recherchen koum ech dann op d'Idee an jo, ganz speziellen Optrag, ganz schwéier, mee ech sinn houfreg op d'Resultat. De Muni-Universum kënnt einfach un. No der Ausstellung zu Dikrech waren dem Kënschtler seng Biller, seng nei Biller an Objeten aus de leschten 3 Joren all verkaf. Déi fréier Wierker sinn net keeflech. Bis zur nächster Expo. dierft et elo also nach eng Zäit daueren. Awer op Dikrech kënnt hie sécher nees zréck. Mat der Stad ass de Joé nämlech scho ganz laang verbonn, och wann hien net hei wunnt, war hien dach laang Joren an de Young Boys aktiv. An domat geet eis Abrëll-Emissioun vun Dikrech TV op en Enn. Bleift nach just den Agenda, wou Dir gesitt, wat déi nächst Zäit an Dikrech leeft. Mir gesinn eis dann erëm a 4 Wochen. Bis dohinner, maacht et gutt. Äddi. D'Gemeng, zesumme mat den Dikricher Veräiner, lancéiert de 26 Abrëll den éischte Sauer-Rallye zu Dikrech. E 5 Kilometer laange Parcours laanscht d'Sauer mat Statiounen, wou ee verschidden Aufgabe meeschtere kann. Depart ass duerch d'Aart Auer 30 an 10 hannert dem Gemengenhaus. Et gëtt och e Kaddo ze wannen. Umeldung ass op communication@dikrech.lu. De 26 Abrëll ass och an der Seeërei vu moies 9 bis owes um 7 de Songkran Festival, dat traditionellt thailännescht Neijoerschfest, op dat Wat Thai Budharama Luxembourg asbl all Joer invitéiert. Hei stinn déi thailännesch Kultur, Traditiounen an déi thailännesch Kichen am Mëttelpunkt. Dee selwechten Dag ass moies um hallwer 11 an der Parkierch eng Mass fir déi verstuerwe Sängerbond-Memberen, op déi d'Chorale Sainte-Cécile an de Sängerbond invitéieren. Um 6 Auer owes iwwerdeems invitéieren d'Amis de l'Orgue an d'Parkierch op eng weider Editioun vun de Jeux d'Orgue. Den zweete Mee mëttes um 4 invitéiert d'Kommissioun fir Soziales an den Drëtten Alter op en Informatiounsnomëtteg, mam Kompetenzzenter Gero an de Festsall vun der Grondschoul, wou et ëm d'Sécherheet am Alter geet. D'Senioresécherheetsberoder vu Gero klären hei op iwwer Trickdéifställ an aneres fir den eelere Leit Suen aus der Täsch ze zéien. Zil ass et d'Sécherheetsgefill vun den eelere Matbierger ze stäerken. Den zéngte Mee ass déi zweet Sauermeil zu Dikrech mat der klassescher Meil vu 1609 Meter um hallwer Zwielef, engem 10 Kilometer Laf um hallwer Eelef an enger gratis Kannercourse op der Vëlospist laanscht d'Sauer um 10. Um Enn kann een am Dikrecher Park entspanen, d'Musek genéissen an eppes iessen an drénken. D'Umeldung leeft iwwer d'Internetsäit ultratiming.live. Den 12 Mee owes invitéiert d'Kommissioun fir Soziales an den Drëtten Alter op den éischte vun am Ganzen dräi Workshoppen, wou ee geléiert gëtt, wéi ee ka säi Gehier a Form halen. D'Atelieren Get Brain Healthy vun der Uni Lëtzebuerg lafen all am Festsall vun der Grondschoul. Den 12 an 18 Mee owes vu 6 bis 8 an de 6 Juni vu moies 10 bis 12. Et muss ee sech iwwer en QR-Code umellen. D'Plaze si limitéiert. De 14 Mee da gëtt zu Dikrech de 50. Landjugenddag ofgehalen, deen déi Kéier vun der Landjugend Dikrech organiséiert gëtt. Haaptulafpunkt ass d'Zeeërei, wou um 12 Auer e Mëttegiesse geplangt ass an duerno vun hei aus eng grouss Rallye ronderëm Dikrech start an herno och bis an d'Nuecht gefeiert gëtt. De ganzen Nomëtteg iwwer ass bei der Seeërei fir Kanneranimatioun gesuergt. De 15. Mee owes um 5 mécht de CM-Nord zu Dikrech seng Dieren op fir jiddereen, deen drun interesséiert ass, sech an engem vun de Coursen unzemellen, sief et fir e Museksinstrument ze spillen, Solfège ze léieren oder awer en Danzcours unzegoen. An de Weekend drop, de 16. a 17. Mee, maachen déi Dikrecher Muséeën am Kader vun de Lumo Days gratis op a bidden dobäi vill Animatioun. Am Geschichtsmusée zum Beispill dréit sech alles em déi italienesch Kultur mat der Expo Pimpa, déi Abléck gëtt an d'Welt vum berüümte gepunkten Hond Pimpa. An deem Kontext ass och e Pasta-Event virgesinn. Virun der Dier vum Musée iwwerdeems fënnt de Weekend iwwer e Konscht-Event statt, bei deem een och ka selwer matmaachen.